हेलो सभगोटाके नमस्कार केहन छी अहाँ सब आइ हम बनबऽ जा रहल छी आलूके टिक्की आओर आइ हम अपन मैथिली भाषामे बना रहल छी किया बना रहल छी सेहो बतायब मतलब किया नहि खाय लए बना रहल छी मगर पहिले हम सभटा आलूके बड़का बड़का आलू छै तऽ एकरा सभके हम काटि मतलब धो देलियै धो कऽ काटि कऽ पहिले एकरा उबालै लए चढ़ा दै छियै ताहिके बाद हम अहाँ सभसँ बात करब आइ हम आलू के टिक्की मतलब जे बना रहल छी से हम वीडियो एहि दुआरे बना रहल छी कि बहुत लोग का नहि अबैत हेतनि बनेना एहन बात नहि छै कि सब आदमी सर्वगुण सम्पन्न होइ छै तऽ हम ज्यादातर बाहरके चीज नहि खाइ छी एहन होइ छै कि हम बराबर किछु ने किछु घरेमे बना देलहुँ यदि बच्चा सबके खाइके मोन भेल तऽ ताहि दुआरे सोचलहुँ कि ब्लॉग बना लै छी जे अपना सब दिस बहुत लोग के नहीं बुझल रही छै तऽ अपन हमरो से नीक बनेथिन यदि हमर वाला वीडियो देखथिन तो हमरो से नीक बनेथिन और आइ काल्हि देखते छियै कि बाजार में मार्केट में केहन की सब चलि रहल छै ताहि दुआरे नहि खेबाक चाही जे भी अहाँ खाइ छी तऽ ओ चीज अहाँ सामग्री आनि कऽ और स्वच्छ एकदम अपना घर में बना कऽ सेहो खा सकै छी जरूरी नहि छै कि हमेशा बाहर से मतलब आनि कऽ खेबाक चाही तऽ आब हम अहाँ सबके बतबै छी कि पहिले देखियौ अपना सबके बिहारमे जे छलै तऽ ई चाउमिन बर्गर टिक्की ई सब नहि छलैए शहरे तक छलैए पहिले तऽ शहरोमे नहि छलैए ई तऽ हालमे एलैए ताहिके बाद धीरे धीरे शहरसँ गामो पहुँच गेलै तऽ हम पिछला सालके बात कहै छी पिछला साल हम गेलहुँ गाम तऽ दुर्गा पूजाके मेलामे ओहिमे चाउमिन भेटै छलै टिक्की भेटै छलैए जे इम्हरका चीज सब होइए तऽ ओ सब भेटै छलै तऽ हम कहलियै कि जे देखिए हमर माँ कहलक जे बर्गर खेबह तऽ खा ले कहलियै एक तऽ देखलियै तऽ हमरा सच कही तऽ हमरा नहि पसन्द आयल देखेके नहि पसन्द आयल ताहिके बावजूदो कहलियै देखिए कि कनि गाममे केहन बर्गर बनै छै तऽ हमहूँ मतलब खाइ छी लेलहुँ बर्गर पता नहि बीस रुपैआके देलक कि कतेक अब याद नहि यऽ खैर

तहन ओ ने चीज देबऽ लगल हम कहलियै "अरे, ओ चीज ई पता नहि केहन छै हमरा घिन आबि गेल सबसँ बड़का बात ओ चीज देख कऽ हमरा घिन आबि गेल सही बताउ तऽ आब ओ लोकल रहै कि की रहै पता नहि हम फेंक देलियै बादमे ओ बर्गर तऽ हम कहलियै "हे यौ चीज जे दै छी अहाँ ताहिसँ पहिले तऽ लोक आलूके टिक्की जकाँ बना कऽ दै छै तऽ कहै छै कि जे ई दस बीस टाकाके बर्गर खेबै आ ओहिमे अहाँ टिक्की डालि कऽ खेबै तऽ हम कहलियै छोड़ि दियौ हम नहि खायब ताहिके बाद ओ की केलक तऽ ओकर जे बगलमे जे जे रहथिन माय कि के रहथिन ओ चॉप बनबैत रहथिन एकटा चॉप लऽ कऽ आयल आ ओहि बर्गरमे कऽ धऽ देलकै बुझि गेलियै बर्गरमे कऽ धऽ देलकै ताहिके बाद प्याज आ पता नहि कोन दिन सॉस तॉस देलकै सच कही तऽ आब ओकरा तऽ हम कहि देने रहियै बनबै लए तऽ आब ओ बनायल के लेतै तऽ हमरा लेबऽ पड़ल मजबूरीमे मगर घरमे मतलब अङ्गना कहै छी अङ्गना अनलहुँ तकर बाद कनि तऽ खेलहुँ एक बेर ताहिके बाद कहै छै हमरा एहन अजीब लागल हम ओ बर्गरके लऽ कऽ फेंक देलियै किया तऽ ऐठ देबो ककरा करबै आ हमर बच्चा सब गेल नहि रहै केओ हम अकेले गेल रहियै हम ओ बर्गर लऽ कऽ फेंक देलियै बुझलियै तऽ ताहि दुआरे आ ओहन बर्गर हम घरोमे बनबै छी एहन बात नहि छै जे एतऽ हम एहन एहन चीज लए मतलब जे सामग्री होइ छै हम घरेमे बराबर रखने रहै छी तऽ हम घरेमे बना दै छियै आ ओना हमर बेटो अछि से कुकमैन बहुत बड़का तऽ ओ अपन बना लैया किछो किछो तऽ ताहि दुआरे सोचलहुँ कि टिक्की जे केओ भी अपना सब दिसका बाजारसँ आनि कऽ बच्चाके दै छियै तऽ जरूरी नहि छै कि हमेशा आलूके टिक्की छियै एहिमे किछु नहि लगै छै बुझि गेलियै किछो नहि सामग्री बाहरके एहन कोनो खास छै आओर एक दिन ओ चीज अहाँ खरीद लेब सामग्री दोकान से आनि लेब आ बना लेब ताहिके बाद अहाँ बच्चाके दू दिन तीन दिन चारि दिन अपन एक एक दिन छोड़ि कऽ अहाँ बना कऽ दऽ सकै छी एहन बात नहि छै तैँ हम सोचलहुँ जे ई टिक्की जे बनाबी तऽ अहाँ सब सङ्गे ई वीडियो शेयर करी कि सब अपना बच्चाके बना कऽ देथिन आओर हम इएह कोशिशमे छी कि जे हम अहाँ सबके वीडियोमे देखायब ओहिसँ नीक अहाँ सब बनायब तऽ हमर आलूमे आब सीटी लगैवला यए ताबे हम चटनी सबके तैयारी कऽ लै छी तऽ अहाँ सबके सच बताबी तऽ हमर आइ इमलीके चटनी बनल अछि बौआ गेट खोलि दियौ इमलीके चटनी बनल अछि आओर हरी चटनी जे धनिया पत्ताके होइए सेहो बनल अछि बस दहीके कनि ग्राइंड करबाक छै दही मंगेलहुँ हेँ और तक बाद हम फटाफट टिक्की बनायब तऽ अहाँ सबके देखा देव कि ओहिमे मतलब टिक्कियो दू रंग के बने छै तीन रंग के बने छै एहन बात नहीं छै हम बता देव अहाँ सबके बनबैत काल मगर हम एखन जे टिक्की बनेबे से बिल्कुल सिंपल बनेबे तो चलू हम तब तक मतलब ताबा तक तब तक कहीं बीच में हिंदी हो आबि गेलै हम दही के ग्राइंड कर दी छी

ई वाला जे छै टिक्की से हम बिल्कुल सिंपल बनबै छियै तऽ आओर दोसरो वालामे हम बतायब पहिले हम एकरा मिला लै छी ताहिके बाद हम बतायब कि आओर कोन तरीकासँ बनबै छियै एकरा हम फ्राई पैनोमे बनबै छी आओर हमरा कढ़ाहीमे पहिलेसँ तेल छलै तऽ हम कढ़ाहिएमे बना लै छी ओहिमे सँ कनि तेल लगा कऽ आओर हइया देख लियौ जे एहिना कऽ एकरा बनेबाक छै आओर एक तरीका हम की करै छियै तऽ मूंग दालि चाहे उड़दके दालि जेना दोकान सभमे बनबै छै कि ओकरा कनि भूजि कऽ मतलब फूलै लए दऽ दियौ ओकरा कनि भूजि कऽ मसाला सभ दऽ कऽ मतलब हल्का कुटि कऽ दऽ दियौ मगर ओ सब कनि एकटा अलग काज बढ़ि जाइ छै तऽ खैर कोनो बात नहि अहाँ अहिना सिंपल बनाउ इहो बड़ा नीक लागत आओर हैया देखियौ इहो कऽ कऽ ताबत हम राखि दै छियै आओर अहाँ सबके देखा दी बनि रहल छै कभी कसो कऽ कऽ दऽ सकैत छियै घसि कऽ आओर ओनाहु हम बेसी कनि भाफ कऽ देलहुँ सिद्ध कऽ देलहुँ तऽ भरि कऽ आलू मिला देलहुँ आओर कद्दूकस कऽ कऽ जे दै छै लोक एहिमे आलू तऽ ओ कनि मतलब कम सिद्ध रहल जेकि घसैमे नीक रहै छै मगर हम अहिना कऽ कऽ एहिमे बेसी काल दै छियै जकरा फोड़ि देलहुँ आओर नीकसँ मिला देलहुँ आ बाँकी

बुझि गेलियै ई पाकि जाइ छै जल्दी मतलब छना जाइ छै जल्दी किएक तऽ आलू उबलल रहै छै तऽ जल्दी छना जाइ छै मुदा तैयो एकरा बिल्कुल तेज आँच पर नहि करबाक छै बिल्कुल सीम आँच पर मे कनि आराम से अंदर तक सिद्ध हेतै नहि तऽ फेर पेट मे पकड़ि लेतै ताहि दुआरे हमर बनि देखै छै

अहाँ सब बताउ देख कऽ चेक तऽ सकै नहि छी तऽ देखिके बता सकै छी जे केहन बनलै आओर अहाँ सब कमेंट जरूर करब एहिमे यदि किछु आओर पुछबाक हैत तऽ अहाँ कमेंट बॉक्समे पूछि सकै छी आओर साँझके टाइम भऽ गेल छै तऽ साँझके नाश्ता भेलै सभगोटाके गुड इवनिंग गुड नाइट शुभ रात्रि बाय बाय